Lu Ghana tsoe be ke ŋka me lãme kpɔ me le me lãme kpɔ mo vodu lia te ŋɔ le o wò nuwo katã na gblẽ ne dɔwɔƒe ne ɖo hã nuwo katã na fɔtɔ wɔshi gba na dzanyi vodu ye ma ŋka o vɔ ne dzi ke ɖe ŋɔ kafi emɔ te ga ŋka o ega ʋuʋu gana yes yeah nene mɔ le ma.
Yo ta míaƒe nukpɔlawo míegadɔ wezɔ na mi kɔ va míaƒe enukpɔmɔ dzi ke nye Kabacha TV ta. E, abe ale ke míegblɔ na mi tso gɔmetsedzia e, trɔmega Ghana dzi ƒe wɔnawo wole dzi yim le Volta region le ƒeta yi ke wodze be míage ɖe eme ne míakpɔ alo míasrɔ̃ nuwo akɔ ku ɖe trɔmegaganɔ dzi ƒe wɔnawo ŋu eya ta míekpɔ mía tɔgbui ɖeka le aƒea me be míaɖo dze kple ne wòakɔ nuwo me akɔ na mí ale yi ke trɔmegaganɔ dzi akɔ wɔna dɔe. Ne wòbe trɔmegaganɔ dzia ŋutɔ ɖe vedu ka wònye, eƒe dɔwɔwɔwo wo katã ƒio edze be míanya ne wònye be míbe míadze wo yome míanya afɔ yi ke míaɖe le ema alo le akpa ma. Yo tɔgbui míedo woe zɔ ne wòkɔ va Kabata TV ƒe nukpɔmɔ̃wo dzi. Yo, mesɔ ɖe mia ŋu. Ayo. Ɛɛ, míaƒe dekɔnuwo ƒe wɔnawo ko dzi zɔm míawo mí nɔ. Eya ta egbea míekpɔ be wɔna ɖe le dzi yim le mia gbɔ ye be míate ɖe mia ŋu ne míakɔ nuwo me ɖe mia gbɔe. Ta hafi míage ɖe dzeɖoɖoa me ŋutɔa, edze be míanya ɛɛ tɔgbui alo amɛ ƒomevi yi ke míedze ɖom kple hafi ne míage ɖe wɔna me. Ne etsɔ megbe míedo go ɖe teƒe alea. Míawo wòyɔ ge be he alo esi o, gake míayɔ wò ŋkɔ ŋutɔ. Akpe, medo gbe ne míatɔ ŋkpɔlewo katã, ne wo ŋkɔnye sema, enye nye Trɔ̃ŋɔ Azizã. Ee, Trɔ̃ŋɔ Azizã. Properly name ko ate ŋu ayɔm The Great Azizã faa. Okay. Ee, meɖo kuxɛ ɖeke o. Okay. Ee, ta nye ŋkɔe ma. Okay. Mm. Yo.
Ke míaƒe nukpɔla fifia míenya ame yi ke míedzea ɖom kple eh, trɔnɔa Aziza the great number one ere kome ekome hã eye wota tɔgbi eh, fia míenya be eh, Azaya ɖu mi la eh, trɔmegaga na dzi ƒe wɔnawoe wònye be míanya gbã ke nɔ be trɔmega gana dzi etrɔ ka wònye alo vedu kae wònye Eeeeee ŋodu ya yɔm wole be ŋodu ganadzea, etrɔxɔvi ŋodu wònye. Trɔxɔvi. Ee, trɔxɔvi ŋodu wònye. Ok. Ee.
Yo. Ke enye ya evie menye me nu srɔ̃m le mia gɔme kɔ gbɔna. Nɔ be etrɔvi ƒe ŋusẽ alo eƒe mawu wònyea, le ke nakɔ ku ame ne mí ne míase gɔme ne enye be etsɔ megbe míanya afɔ yi ke míaɖe le eŋu. Yo, akpe nenye wobe ŋodu aɖe nye etrɔxɔvi ŋodu oa, Ekpɔ be ame aɖe li fi edzina dzikuidzikui. Ne wova dzikuidzikui egɔme koe nye be ame aɖe na dzi vi wòaku, wòadzi wòaku. Ne dzi ko eku, ne dzi ko eku. Gake ne eva ʋudu ma gbɔ ye ne va ƒle dɔ le ʋudu ma gbɔ ye ʋudua na wòvi nedzi ye megakua, ekɔ gava xe nu na ʋuduɔ, Ye ta wogblɔna be, Trɔ ƒo vi ɖo. Le, le, le, le eŋu, le eŋuxexe ƒe akpa dzia, ne enye be àkɔ ɖevi ma kɔ he eŋu ne, ne woyɔ eŋuxexea miɔ mienya be ɖewomahi woatso lã ta alo woawɔ hã ta ne, ne nakɔ. Trɔ ƒo vi ƒe akpa dzia, nenem wòle ema. Ta ne enye be ye ƒodua ene viawo ye nèdzi. kɔ edze be nava koe ane trɔ ye mi gblɔna be etrɔ exo vi le asi o Ah, trɔ ho. evi exo via Oh, ok. Ee, exo ɖevia ta ŋkɔe ke wodzi ɖevia zã egbe wodziɛ womɔ zã ma gbe yɔ ge nɛ Ok. ta etrɔ be ŋkɔ ye wogbɔna tsɔtsɔ ge nɛ I see. Ehe, bikɔ etrɔ lé na hafi nèwo ŋka ne kpɔ via dzi bikɔ ne dzi via kuna ne dzia kuna gake ye ne va ka atam le gbɔ wo ne kpɔ via dzi wòtɔ tsi agbe na wɔ edze be nàkɔe wo ŋka akɔe na trɔ eta wobe etrɔ ovi ɖo ee. ok god me me me mese gɔme azɔ yo ke tɔgbi trɔ me gana dzi ŋutɔtɔtɔ o dɔ wɔna nye dɔ kam. o o do ekpɔ question gbãtɔ ene bia ma yebe dɔwo ƒo sugbɔ ok edɔwo ƒe gbegblem na wo edɔwo ƒe gbegblem na wo. Ŋkee ne eve ya wɔ so dze eve ya yo ŋkee. Ese gɔme ɖa. Eta ƒodoa ne va gbɔ nya yi keke ne kɔ vɛ ne kɔ. Ye me dɔ wɔna nka. Ƒodoa ɖe ke me li me wɔna dɔ ɖe ke o. Ne dɔ ɖe sia ɖe ke ne kɔ vɛ ne ƒodoa no bie gbe ƒodoa kɔ ne be ye dɔ ma wɔ ge kɔ edze be na koe ne ewɔ ge no. Taƒodo ɖe sia ɖe wɔna dɔ ɖe sia ɖe. Ese gɔme ɖa. Vɔ trɔ xo via yi hã ƒodo yi wònya. Enu vɔvɔe. Ya nu vɔvɔ wònya ŋutɔ. Ee, etrɔ gana dze nu vɔvɔe.
Tɔgbi, menya be etrɔ ɖe sia ɖe alo ʋetu ɖe sia ɖe kple eƒe dressing kple eƒe wɔna azɔniwo le eŋu. Vedu Ghana dzi. Kɔla ke ye ƒomevi eye nɔna si avɔ le avɔ kpɔ me alo ale yi ke mi kɔ drɛs na kɔ yi gbɔa ate ŋu akɔ eme akɔ ne mia. Yo akpe eŋodua e trɔ Ghana dzi ke zã mie la avɔ yibɔ ŋodu wonye. E avɔ yibɔ ŋodu ya wonye ne yina gbɔ tɔ koe nye na zeŋ ka. Ye va vɔ. Va vɔ. Ese gɔme ɖe na se va vɔ kɔ yi gbɔ. Ave ni e dza shi ona va nka. Na va ewe. E ta yi hã va dress ma fɔ kpa do go. E kɔme ɖa. Ke me va de dzesi le wɔna ya me ke mi va le e wiki ya me ƒe azã ya do mi la. E e gblɔm ne mi be trɔmega ganatsia. Eŋu yibɔ ƒe vedu wonye gake le yawlagbea me yi ke míeyi ɖe ave ne míetsɔ ave e ave ƒe wɔnawo katã míekpɔ be mizã enu blu e gɔmesese ka le xema nu. Yoo, ablaɖagbee míetsɔ ve gbɔa, míetsɔ ve gbɔna, ekpɔ be ƒodua e avɔ ma mizã ye woyɔna be blu blaki. ok ese gɔme ihe ƒodo ava avɔe ok ta ese be ƒodo ava na avɔ avɔ me eve ta avɔ me ya yi ƒe veve lie ma ese gɔme he nye bublaka mhm. mm.
ta ame sia ame ate ŋu ida be azã black alo azã yeah ne nye etrɔxovi hunɔ kɔa ate ŋu aze bu black ate ŋu aze pure black okay. ee nenema wòle ma ke míɔ ame yiwo míeva kɔ míɔ ɖokui kɔ de mia dome ne wònye be míɔ mi bla black e mido black ɖe míɔ hã míata do black alo problem míɔ ate ŋu ase ɖe ali megblẽ naneke o jalesi ke nenye ʋudua vevivi ko ate ŋu aze ʋudua va vɔ okay. problem aɖeke meku ɖe eŋuti o ee Vedua nu ɖe sia ɖea, eh, edze be mía kɔme, mía nya, hã, na me yiwo kɔ le mía kpɔ ma, hɛ wa de dzesi ne etsɔ megbe nyae, hã. Ke me kpɔ be, eh, eh, eka nane hã le ekɔ ne wò ɖe, ya hã ɖe. Yoo, eh, ne nye be ekpo nia le kɔ na amea, mhm. nyea na kpɔ kɔ na amea fi ego dzia, mhm. le ƒodua va gblema, yi mi yɔna be eshi. Ese gɔme esia menye ŋu ko nye ko wotso tso ge kɔ akɔ ŋu ka nànya ame ko nàtso kɔ akɔ de kɔ ese gɔme ɖa yi hã ɖo yi be kɔnu wɔ ge no kafi wòate ŋu ŋu ka ano kɔnu vɔ ne mo wɔ yi be kɔnu nɔ ne ede ma ekplɔ he kɔ ŋu ka o ɖokuiwo fu anɔ anyi o nuwo nano tɔtɔ ŋu o gbeme nava wɔ basaa ɖe ƒomevie nànya be. Nuya ke ye ye menye wɔwɔ ye ma. Bikɔ wo mo wo kɔŋ wɔɖe ke no tso ni anchi ye na va di o ta e wo agbe me trɔ ge. Ok. E ya te wa he ku ha va pe me no. Akpe mm. tututu me di me na ga kɔ he ame na tɔgbi. Aba le ne gblɔ kɔ tso etsia ŋu fia. E mi kpɔ be mi tɔ wo do wa alo ne mi gele edu ma akpɔ be ame ɖe do e dzoŋu le afɔ. E ne ne yi ɖe ehu tɔwo gbɔa, wowɔna nenema. Gake ne dogo ame ɖe hã le edu me, wònye ame yi ke mele exɔa mea, ye hã edoe le edua me. Ne wònye wòzu nenema ƒomevi alo nane, ale gblɔm mele be enuwo gbegblẽm le eƒe akpa dzi gake menyanya ge oa, ne wònye be edzɔ nenema, ye nèkpɔe nède dzesi nègblɔe nɛ. Wɔna aɖe ɖe li ate ŋu akɔ trɔ nane le eƒe agbe me agɔnɛ. O ekpɔ be enuwo katã koe nye be nenye be eh, ame aɖe ɖo ko la be nàɖu kɔ woaɖe kɔ ne wo ne. Ema efia be nenye be amea ze miabe nuya nenema ye edo mi gblẽa, miatɔe nye míawɔ nuka? Nya va nenye be ye ŋutɔ kɔ eɖokui vɛa aɖo va de dzesi be ni ya wɔmee le ye va nye ku eye wu ma ke na kpɔ be edze be mia gbugbɔ ŋu ka awu eŋɔ ni awu kɔ ŋɔ ni ko ke fia be edɔ ya le mo le ni ya kata le edzia ŋka wɔ ge ekpakpa ge. Ko ne enye be ya ŋutɔ me kpɔ de dzesi be ao ni ya ye kɔ nuawo kɔ le vava le ye ƒe agbe me ɖe ne wo ŋutɔ ne do goe le. Good, ya ta tɔgbi medzi be ma mabia nya yi ke gblɔm mele ma mabia enya aɖe kɔ ku ɖe eŋu. E ko ne wonye be ele gblɔm ne ma be agblẽ na nuwo le amewo nu eƒe nuwo awɔ baɖabaɖa. Dzesiwo ka ye wòdze be amegbetɔ ne wòakpɔ le eƒe agbe me afɔ anya be nu yi ke kple nu yi. Etrɔ̃ ƒe dɔwɔna ɖe. Eli vovovo. Ame aɖe li fiya etrɔ li ɖe atsitre nu. Eku ɖi ge. Adi fɔm. Ok.
Ese egɔme ɖa? Ok. Ne woyi kɔdzi ao yi afi ka ao ɔnti ɖe mi ɖe de dzesi nu. E gbɔgbɔmetɔwo gbɔ hafi ate ŋu anye nu ye amea wɔm. Ok. Ta ne nye be ame aɖe li fiya ate ŋu aɖi ku. Vɔ me nye edɔ ka lem wole o. Ɔnti ɖe woke eme hafi ɖe vodu li nana le na me. Na va te ɖokuiwo si alolo gã na tso be ke ŋka wɔ me lãme kpɔ me le. Me lãme kpɔ mo. Vodu li ate ŋu le o. Wò nuwo katã na gblɔ ne dɔwɔƒe yi ne ɖo hã, nuwo katã na fɔtɔ. Wɔshigba na dze anyi ʋudu ye manka o. Vɔ ne dzi ke ɖe eŋua, kafi emɔ te ganka o. Ega ʋuʋu gena. Ye nene mɔ le ma.
Míaƒe nukpɔlawo akpe ɖe mi be miedze miele míwo yome dzem ke edze ɖoɖo ya míawo katã ƒio míedze dzem be míawo katã ƒio míasrɔ̃ nu akɔ ku ɖe eme tso míaƒe dekɔnuwo gbɔ ke e tɔgbui. Elé atizɔti aɖe ɖe asi. Ye hã ɖe?
Ee, ekpokpɔe. Mhm. Ee, medzena eme.
Okay.
Yeyɔna be zizikpo. Mhm. Etrɔ ve kpoe nye hɛ. Ekpoe metsona ko dzea mo. Yi mokɔ nɛ ƒoa me hã o. Mekɔ ƒona.
Aa.
Ese gɔme ata nenye be nènye Ghanadzihunɔ, ee trɔ̃xovi, etrɔ̃xoviwo sugbɔ. Ne míva míadze wo dzia nɔ yɔyɔm fia, wo sugbɔ ŋutɔ. Ee menye Ghanadzi ɖeka koe nye etrɔ̃xovi ŋodu o. Ee ŋoduwo li ne meva madze wo dzi fia, wo sugbɔ ŋutɔ. Ee eminuwo li. Ok. Ese gɔme, atsimanuwo li. Tɔtɔ mi ŋuwo li. Etrɔ ŋuwo sugbɔ. Ese gɔme ɖa? Ɛhɛn. Ta menye etrɔ ganadzi ɖeka koe nye ŋka o. Etrɔ xovi ƒodo alo avɔ yibɔ ƒodo. Eye avɔ yibɔ ƒodo li sugbɔ. Yo, tɔgbi.
Ekpo ya meƒona mo o ɖi. Eya ko ame yiwo ke wole wò gɔme le nu srɔ̃m le gbɔwò. Ɖe eɖe wɔ nane wòku dzi nɔ wò. Abe ale etɔ kɔna atsi ƒona evia ne ko o ada alɛ elɛ ɖe okɔ tɔtrɔ ɖe. Ɛɛ wò trɔŋɔ yi ne kokpoya kɔ ka ma ɖa nanya be de nka ne yi de dɔlã me na. Yi ta nenye be viwɔ ɖe gadzagɔ ɖe dziwo hã dze be naɖu ɖokuiwo dzi ne kpoya.
Ke ne èɖee wò ekɔ kpuie ɖe? Ɖevia ɖe wɔna aɖe li miate ŋu awɔe ke. Ee, edze be ɖevia meyɔ kpɔ ŋkɔ ne se ŋkɔe zizikpo. Zizikpo. Ese gɔme ɖa? Ekpɔe le afi ye godzia ne nye be wokɔe ƒoa eɖe li ate ŋu anɔ anyi ko ekpɔ nyemenya ne ekpɔ ƒodo anyigbatɔ ƒoma ɖeke kpɔ o.

Edza ɖom mí lea, evivim nam ŋutɔ ye mele sure be evivi na ame yiwo ke wole mía kpɔm. Tɔgbuivi mí ma ble ya loo abe ekpo ya menye kpo nyui yi ke ele wo ɖokui si yi ke ame sia ame ate ŋu awɔ. Gaɖewo me míekpɔna ekpoyɔ amewo wowɔna tsiwo ƒomevi alo kpoyɔ ƒomevi dzadzram le asime be protection kple etɔtɔ. Ekpoyɔ wonɔnɔ asime nenema ya wodzrana ye ne wole nenema hã ɖi ne wònye be ame ɖe ele didi ne be yebi ava gbɔwò ne nawɔ kpoyɔ ɖe nɛ for protection le wo ɖokui dzi emɔ ɖeɖe le ŋu. Yoo akpe eer danyevi ekpɔ be trɔgble me ɖi fuflu meli o ok ekpɔe mele ɖe asi fiya menye kpo wonye woawɔ ada ɖe asi me be yeadza adra
wo nɔvi aɖe nava yi kpɔ be yewo ŋka yeƒle o. Danyevi ne ame aɖe wɔ nu ya vɛ da ɖe asi me. Edadra ma, mito nyateƒe ne mía nɔnɔewo le etrɔ̃ ƒe ŋka, agble me, eflu, eble o. Nenye be nèva gbɔnye, nye trɔ̃ ŋmɛ nèva gbɔnye be Mawu kpɔe nye, nyemete wòawɔ ge na wò. Ke ʋu doa be tsi lae mawɔ ŋka? Mafa nu ye yi ke ɔ protect wò. Gake ne mebe nyemewu ekpɔea na wò, Danyevi, amea ke wò nu manɔ eflu o, eble o.
ahoʋui ƒo ge ye ta edze be nàlé ŋku ɖe kpoe ŋu nyuie. Menye kpo ko wonye o, amewo léna kpo ɖe asi vovovo gake edze be nàde dzesi kpo yi ke amea lé ɖe asi ŋuti. Atia ƒomevi ke.
Humm, èse egɔme ɖaa? Atiwo le gbe me fũu, wo hã àte ŋu ava yi kpee awɔ nu nɛ kɔ alé ɖe asi gake xeya melé ɖe asiae, edze be nàlé ŋku ɖe eŋu vovototo le eŋu. Èse gɔme ɖa? Vovototo le eŋu. Ta ne mènyaɔ, ame aɖe lé kpɔ ɖe ɖe asi ko ne tsoe be trɔ̃nuɔ wònye alo etrɔ̃nuɔ wova kpɔe ao. Ƒodoanyigbatɔ hunɔwo hã wotɔ kpo, eminuwo hã wotɔ kpo, dzimanuwo hã wotɔ kpo. Èse gɔmea? Esrɛ̃nuwo hã wotɔ kpo, tɔminuwo hã wotɔ kpo. nyemedi be ma ayi me ayi fo. faa o Ee. etrɔwo li nye etrɔ xovi Nye- wodo nye ŋutɔ- sugbɔ nye ŋutɔ mekpɔ wotɔ kpo E- eyɔ ɖewo Sia, fia egba mm. egba nye zi gbãtɔ nye kura mesem Yeah. ta m- ya kɔkɔ be ne mi ma- makpɔ wò le kɔna ne ne nàfia mi fine Ah, ya ta míaƒe enukpɔla eh, tɔgbi aziza yema mie edze ɖom kple ta eh, míle wɔnawo dzi yim ya ta eh, abe ale megblɔ ma mía kple mí kple mía te tɔgbi Ɛɛ, azizã wan ye ma le edze ɖom. Edzeɖoɖoa, evivim gake game hã wɔ ŋka eyiyim. Ta edze be míalé eŋu le míaƒe game ŋu be wɔnawo katã míate ŋu akɔ va eŋu ƒe gbɔ. Gake hafi ne míadzoa alo míakɔ wɔna kɔ va eŋu wuƒea, ame yi ke e míedze ɖom kple edze be míanya afi ya wòle kple eƒe dɔ yi ke ya ŋutɔ ewɔna be etsɔ megbe ne wònye be wò, nye. wama ɖe nɔviwòa ɖe ege ɖe tɔtɔ aɖe mea, ate ŋu kabakaba ayɔe ate ɖe tɔgbui ŋu be edze ɖoɖoa. Eer nya keke le gbɔwòa, nàkɔ ne tɔgbui. Ne ale yi ke wòakɔ eme nɛ oa, wòate ŋu akɔ eme akɔ nɛ. Tɔgbui, eer míekɔ wɔna kɔ gbɔna eŋu ŋugbe gake edze be míanya afi ya nèle kple wò ŋutɔ wò dɔ yi ke nèwɔna be ne ame ɖe hiã ne wòate ŋu azɔ ɖe dziwò. Yoo, akpe.
Nye ŋtɔ metso keta okay vɔ ne ɖo keta hospital mhm. ye ne bie ɖe vi ɖe sia ɖe be the great aziza dzi okay kɔ nka wɔ keke ge ɖe ŋunye kake ekɔ ya me me la yo yɔ ne be ŋkpese kɔƒe ŋkpese kɔƒe ya le keta no to ee ekɔ ya me me le ma okay ta etrɔ ŋɔ nya me nye vɔ voduwo sugbɔ ɖe asinye vovovo mm -hmm. Ee, tame nye avɔyibɔ ƒodu ɖeka koe le ŋka ele gbɔnyo. Ok, tame dzi be manya problem ka kple problem ka kple problem ka wodze be ame ɖe ne wakɔ va gbɔwò ne sɔ be ne dɔwo li mi dana vovovovo. Mhm. Etso dɔ yi ke dzama dzi.
Ok. Wokɔ ve gbɔwòe.
Aro etso ni yi ke dzi me ama le. Èse gɔme ɖa? Ne mele afia gbɔgblɔm be mewɔ naxee, mewɔ naxee, ne numa mehiã na ameawo mete ŋu ka o. Danye be danyevi nenye be nie fu ɖem na wò ɖe nenye ya wogagblɔ nam be ŋka ni ale ale ye ŋka wɔ efu ɖem na ye. Ye bikɔ mídana dɔwo vovovovo, míwɔna nu vovovovovowo. Ni ke nèbia ye wɔ ge ne edɔ lém nèle, ŋka wɔm nèle.

Ha ne ewie kɔa, ne ete wɔ ge nua, ewɔ ge nu, egblɔ ge nu be yete wɔ ge tena va. Ne yi mete wɔ ge oa, a recommend wo na ame yi ke ate ŋu awɔ nu ka edɔ ma akɔ na wo be ne woa solve edɔ ɖe ma akɔ ana wo. Tɔgbui, eh wò number eya hiɛ ele vevie eh ne woato dzi akɔ yɔ. Ne etrɔ nua zizã dzi alo the greater zizã dzi ma, ate ŋu ayɔe le zero five four.

Eya mi ƒe ŋkɔ ema. Miese ta wo problem ɖe sia ɖe e nayɔ tɔgbi ŋtɔ. Nuyiwo ke mie ɖo dze kɔ tso ŋua, no nye be biabia ɖe li ke nye mete bia na o hã, miaƒe comment section a ma ele free. Kɔe da ɖe afima mi hle ge. Ne mi hle koa, mia te ɖe tɔgbi ŋu a bia e aleyi ke mia kɔ ɖo enya ma ŋti akɔ no. Ke mia kɔme na wo hã a se gɔme. Eyi ke ekpe wu mia ke. Nɔmba ye ma, yɔ tɔgbi ŋtɔ ne wo kpakple mia ɖo edze akɔ ku ɖe ema ŋu. Ne wonye be numekoko aɖe li wa kɔ me no wa, akɔ me pɛpɛpɛ akɔ no. Enya ame yi ke le edɔ ƒe akpa dzi yi ke me ɖi me zu tsiami le dɔ ŋu egba. Nye ŋkɔ nye Nakote Solomon Sande. Ne me ga se nye ŋkɔa, ŋkeke bubu mia ga va miaƒe mɔwo dzi kple wɔna vovovowo. Akpe ɖe mi.